Fil-break badni fuq il-prostituti.
Eh, għandek eh,
għandek fema u għandek eh, biex esperienza u Ma għandix esperienza u prostituta għat maħlas biex ikolli sess fajtien. Le, ma kellek kellek interazzjonijiet maħħom li morru li l-in misses. Yes, yes.
Da kont jgħat nuħsib gallery 111 Art Garden Street, Gżira. Oġġek qed ikolli klijenti sa tard fis-sens li ħafna klijenti kienu jiġu għas-seba' u nofs ta' żmien tax-xitwa kien ikun ġi daħdalhom. Eh, kont nibqa' magħhom, kienu turu l-klijenti, kont nagħmel xi eh, il-works tiegħi ta' l-autodera. U kont narhom jenna jippikjom xi ħadd qudiemi, kien il-faċċata tal-galleri kienu kważi mirjat Eh, mux kważi mirja kienu. Għallu ma t-titsi minn ġewa, inti għandek a reflection of a mirror. U it's like this thing, you know. Eh, tara prostituta, per eżempju, ħieġa me korozza, titla, torċaw, ħallasa, saq, Ehm, tħares dejjem fucking showroom, tirranġaħan għal-lipstick ek, toħroċ wet one, timsaħ wahda u titfaħ għanna għanart. And it's like waiting for another client, taddi nofsija. U oh, kien ġiġi klient jor. Bis-sigaret ġoħal, għax ta' fin. Oh, ta' faxna ruħek, man, it's so glamorous in a way, it's just like, Kurżità, kważi kurżità erotika ta' titbiċċar xogħol tara para sabiħa qiegħda tbigħ lilha nnifisha and it's like you've seen these actions which are very artistic li inti bħala bniedem ehm, fil-produzzjonijiet if you had to film this, this is fucking perfect, you know, it's like It's not Quentin Tarantino, tuni direttur ieħor m'hemm ċerta għandna saħħa li eh, sib lek din tip ta' hmm, Jien jien iktar kittieba ta' nkun familjari. Yes, yes, yes, imma bħala xogħol ta' tifhem għad biċċa xogħol hmm. istajka għandna di ħarġet minn mm, Sorrentino.
Minn Mercedes, ħarġet minn Mercedes, jenna tafaċċu ingam ġoħra qabdet sigaret, għat tirranġa wiċċa, stajka u għat ta' għamin. Hemm ritwal. Hemm ritwal.
And uh, for some reason, seeing this scene, it's, it's, it's artistic, you know, it's like. Mm. Uh, u dejjem kienu kun hemm daw it-nej differenti, like waħda waħda hemm fil-kantuniera li kienu in competition with each other. Um, u ġiri kont jien naf bil-kurizità hekk kont noħroġ barra mill-kelli u noħroġ sigaret.

Tmur titħol ta' minn pipi, and it's like, ir-riħa ta' cheap perfume, and uh, għad sigaretti, dak il-leħen da' xej ta' mara iktar eh, deep, għax bħab il-sigaretti, obviously. Eh, tattoos, son għaw ah, xnafjen. But there was something glamorous about this whole concept. Għad ma kelli xie interess, ma ta' tara daw il-karatri. Uh, it's like you want to know, you know. Sakemm one fucking fine day, uh, waħda ħarġet minn korozza tikpi, tikpi. Ma diġi tabbużata jew biex ma nistajka għara ftaħt il-ħagġa xi ħaġa. Għati please, please, please, għan ħoġa għati ħamur sa' toilet għati um, U tatni rakkont ta' fetish fucking stramba ta' vera di. Tilla la kemm hawn ismorda, you know, it's like aħna dan żabta 20 euro, you know, it's like they have to go into. And it intrigued me in a way, like għanna l-idija ta' għandek għatta għandek familja għatli għandu zoċ t-tfaq għatli għalli għamet naħdem. Għatli mandi l-virzju għatli nħabba għana nġbet u tal

it-tfal tagħhom xorta jmorru l-iskola għal ma tfal ta' ħaddieħor. And it's sick. Imma le, le.
Ħafna ġies, ja. Yes, imma nirċevu l-vouchers, man. you know, it's like, yeah, yeah. Kink. I'm kink ximkien għala li dal-fucking kink għala li dal-paupers. Biex t-dħar in kasa. Għaw, nis mejtin bil-ġuħament, għaw fucking nis li għetiexu għana.

You know? But they fall down again. And I, it's, it's, it's, it's there. They will never fucking change. They will never fucking change. Għaw, għed semmi Roderick Brinkat, ġiviri. Tajnieh l-ostja, man. Tajnieh id-didiju, għal-ħarġ fucking clean as a whistle mid-didiju. Il-nies li ħadmu fuq, mattilom għal da l-istoria tiegħu. Ħarġ minn hemm minn ilu exhibition xnabi. Il-moment li kellu għal ferro fidejha, man, pom, sparixxa. Faqaw kollu, man. Daqqiet, ġi lura l-istudio, isu kelb imsawad, ma. Bih għadna żarbum, bih l-alloġ, bih il-fucking nuċċar, bih kollox. U ġi lura, oh, sorry, ras, oh, fuck jgħid, man, oh, sorry, man, jgħid li xlus, man, jgħid,

Taħseb li hemm tagħmal, Rodrik?
Nixtieq li hemm tagħmal daw in-nies kollha mhux Rodrik biss, da mhux Rodrik biss. Ah, ok, alright, familjar. Da mhux
Da mhux Rodrik biss, you know, it's like għana. Uh, Xi tħoss ma meta meta tinvesti daqshekk fid-nies li hum mbagħad. Eh, la la dik.
Isom.
Loser għal ħosti da, onestament, inkun ħosti fallejt. Għax, meta tagħmel oġġett tagħmlu ma' qalbek u tkun tixtieq bniedem li vera għandna jifferixxi biex għandna jsir nies. Għandna nżar kelma jsir nies ta' u jiddizappuntak. Għadda għatlu, man, għatlu, għafimni, Rodrik, man, for fuck's sake, għandu zoċ li tfarjen. Jekk inġib dragetik id-dar, għanna ma ta' għanna nħsib dragetik. Ħajkoll l-eksa, għarra ma għanna. Fak inti t l-qorti li għata għanna għandi persona li huwa espost, li huma esposti għal bniedem li għana epe pipa jafaqqa. Can you understand? Ġil-pep eh, fid-dar tijak?

Li l-messaġġ tiegħi kien li meta tixrob, kun diċenti, tgħaġġilx. Issa jien għaġġilt f'ħafna affarijiet f'ħajti, imma ma rridx it-tfal tiegħi jgħaddu. Mhux hekk. L-affarijiet li għaddejt jien. U nipprova nagħallimhom.